So an eisem och rëm zréck hei bei der Rapcon Rakéitefabrik a mir steet ons direkt rem an nächst Abenteuer hei bei Fallout New Vegas. Äh, ech kucke mol wat mir nach esou vun Aufgabe lo hunn. Drei Karten Kopfgeld, Du musst mer ihn umbringen, mein lieber Ede. Edie scheint einige Enklavedaten gespeichert zu haben, die durch Schlüsselwörter ausgelöst werden. Da können wir näischt machen. Da sind sie lang. Ech ging soen, ech ging soen, wir machen mal weiter mit der Hauptstory hei. Dat ging ech lo, also, also ech ging dat lo mal soen. Lo net hien, och net hatt, mee ech. Mir mussen op Boulder City. Den Numm am beschte, mir starten hei beim Handelsposten. Oh, mir wéi, es sinn nach ausserhalb vum Gebai. Ech gëtt äh, hundertprozenteg hei. Ech komme net hach. Ech ginn am Fong. Nee, nee, kommt, das ist eine blöde Idee. Also flipp mich an, dass ich kann. Iwwerzeegt eriwwer bréngen. Jo ech sprang dorower, komm. Méi séier. Ech fannen déi Läiche kéinten och verweese wéinstens oder sou. Keng Ahnung, dass se déi awer éiweg ronderëm leien ass och scho e bëssen eekleg gell, well ech mol muss soen ne. Also, sou als Konsument an duerch Biller wëll ech jo just mol sou soen, ne? Wou geet dess Kackfabrik raus? Mann, ech weess net, wou ech dra sinn. Ah, hei. Oh, hei läit nach esou en Nightkin. Humm, där och een. Ah, Nachtfalk, sorry.

Ganz éierlech, ech maachen dat haut nëmme fir déi nächst Woch, gell? Am Fong wollt ech haut kee Fallout spillen, mee et hat awer e bësse Loscht an ech misst, well ech déi nächst Woch keng Folge méi hunn. Ech muss ganz éierlech soen, ech si vreckt ewéi eng ewéi eng Micky Maus, gell? A Prost awer, Kolleeg. Wat hues de um Kapp do? Ah, dat ass däi Gewierer, ech hunn net gesinn, wat fir e blöden Hutt der hunn. Sou a Boulder City schéngt da genau doran ze sin, lo sah net besonnesch grouss aus gell? Egal, mir machen ons op de Wee dohinner. Vu Waffen hu mer nammer déi selwecht. An dohanner gesi mer New Vegas an der Donkelheet vun der Mojave leeschten. Ech freeë mech schonn op den Erakom. Ech war scho laang net méi do, säit mindestens engem Joer oder zwee Joer. Fir dat mat ruckele gell, Framerate. Ass iwwerall Werbung. Sécher fir esou bëlleg Tamponen am Dräidausender Pak, dat wéi et net ka sinn. Ech probéieren mech jéchs ze begrenze mam Iessen. An hei schéngt dann Boulder City ze sinn, de Numm passt iergendwéi dobäi. Obwuel Boulder ass am Fong décke Feel, en décke Fiels an hei ass am Fong nëmme Schutt. Don't wait another damn minute. Rangers give 'em hell, visit Hoover Dam today Do gi mer nach keen Oh mäi Knéigel leckt mer een an der Täsch Do mer Kueben Dat fannen ech blöd, dass mer d'Kueben als frëndlech ugewise ginn Jo, elo si mer a Boulder City On this spot in the year two two seven seven Rangers and soldiers of the new California Republic

Bin auf dem Weg nach Kalifornien zu meiner Familie. Ich sollte mich dort oben beim 188. einer Karawane anschließen, aber sie soll erst demnächst ankommen. Wat heescht demnächst? Moar? An zéng Minutten? An zwou Wochen? Ech keng Ahnung, ass mir egal. Mir hale mol eist Zil hei am A. De Veilchen weist dohannen hinner, also gi mer och dohannen hinner. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Thumbs up fir déi, déi vu alles nach Bully-Fans hei sinn. Och wann verschidde Leit guer net wëssen, wat ech schwätzen. Oh, hei en puer schéiner Skeletter. Du bass awer léif. Gëtt et dech och fir mat heem ze huelen? Putain, hei leie verdammt vill Skeletter. Ass nach kee wechgerammt, dat hei? Fuerders. Oh, e Gewier. Dienstgewehr.

Bei der Hamm déi Idealer und die Ehre der Republik Neukalifornien aufs Vorbildlichst verteidigt. Melde mich ab, Ranger Teresa Lotz. Déi hat der hei nach am Latz, sag mal! Lecker, eng Minutt Schweigeminutt, oh Gott, eng Schweigeminutt wann ech gelift. Sou, an se ass och elo erëm eriwwer.

Whatever. Vill Glëck! Endlech! Sin mol gespannt wat lo op eis zoukënnt. Showdown in Boulder City. Vläicht hu mer hei e klenge Mexican Standoff, wee weess. Fir déi wou net wësse wat dass, dat ass eng mexikanesche Pattsituatioun. Dat ass wann jiddereen eng Waff gezünn huet a kee wëll keen ka schéisse well eng Waff op hie geriicht ass. An dee wou als éischt ofdréckt Dei verléiert. Nee am Fong net, schätzen ech. Ehm jo. Jo do hu mer dann anscheinend eppes geiselen. Di RNK hat sech hier wierklech ausgetobt. Ok. Anscheinend geet heiranner. Ech ka mech erënneren net.

Wir verschwinden von hier, niemand wird verletzt. Befreit Sie die Geiseln, ich werde dafür sorgen, dass die ANK aus dem Gebiet begleitet wird. Ei, hei, hei, mol eng Kéier wou ech richteg geleet hunn. Zum Gléck hunn ech eis Sprooch op 45 oder 50 eropgelevelt. Gott sei Dank, soss géing mer lo hei erëm stoe wéi d'Idioten. Kaum zu glauben, dass ich das mache, aber in Ordnung, die Geiseln können gehen,

Ja, gén sie nur! Aarschlach. Putain, hu mir se op Stufe 9 fuer de soll esou vill Sou geet net fir oder wat? Sou ech gin se mol emol reparieren erop op mindestens 40, jo ech brauch haat mer op 55 opgelevelt, heescht sou oder sou hätt mer kéinten iwwerrieden. Schusswaffen man mer mol na enker 5 erop dass mer se bei 60 sin, sou an.

Deen heiten deen huet Nuessen, deen heiten deen huet se. Eng 10 Millimeter Maschinnepistoul, déi wäert ass scho mol zimmlech nëtzlech sinn. Maschinnepistoul ass ni schlecht. Jo kuerz Distanz, Leit op Distanz. Uh, oh, mm, ah. Okay, dat huet grad bësse komesch ne. Äh, du kann ech och leie loossen. Oh, wëlls mech an. Ech näischt gesot. Pscht, komesch. Soss, soss klatscht dës. Wat hu mer hei? Mei wëlls och eppes wat mech interesséiert oder wat bin? Nee, zoufälleg? Nee. Nee, gesäit net esou aus. Komm schon, bitte, eppes Guddes. E Snipergewier oder, oder nach zwee Snipergewieren, dat wär nach besser. Komm schon. Oh Mann, oh Brass Knuckles, wat maachen ech do mat dran? Dat ass scho besser. Ne, dat ass net vill um Buedem. Mei, da muss man se lo Richtung Strip opmaachen. Ma dat gëtt, dat ka jo mol richteg spannend ginn hei. Jo mee ech mengen hei gëtt och soss net vill ze duerchsichen. Do ass zou, nee soss ass total waach am Fong. Jo Dir kënnt se elo lafe loossen. Ass gutt ech hu mat mengen Dudes geschwat, se kënnt goen ne, also et ass alles chill zwëschen eis ne. Putain. Wat spacks fir e Schäiss Tom, wat soll dee Schäiss?

Ech menn dat maache mer dann och mol. Mä muss mer dohinner bugen. Setze mer ons do mol de Kartemarkéierer hin. Oh weess de wat, ech ka mech och direkt an Cap McCarran hei beamen, dann ass et mar gutt. Zum Gléck war mer, zum Gléck war mer bis bei Cap McCarran gaangen. Jo. Naja Tom, dass, dass gutt. Spille mer eng Ronn. Ëh? Do ass den New Vegas Strip. Ok. So, mengt ech dat nëmmen oder gesäit et do genau d'selwecht aus wéi d'Inno Motel? Awer hol genee d'selwecht. Oh mee Bethesda, ech hat net gewinnt dass dir wierklech géingt sou bei sou Gebaier wou ee ka rakommen zeemol déi selwecht géingt benotzen. Ass zwar schonn e bëssen traureg gëll muss ech mol ganz éierlech sou soen. Mir mussen dann dohannen hin awer. Hei hu mer dann den New Vegas Strip an do ass dach dat wou eisen Dude am Video uewen drop steet. Mee elo kënnt eent komescherweis nirens erop wat drop ultra realistesch ass. Za eng Mauer ronderëm gebaut hu leck mer hanne gell leck me also leck mech fett gell also lo mol eeschthaft leck mech fett bah leck mech fett Hm wat hu mer dann hei Hm Gemüsegarten fir ne Gemüsepfanne Et ass sou roueg hei Putain hei ass jo kee Mënsch

Do ass den Strip 6 richteg geil aus gell? Also géing net mengen dass hei wierklech sou nach eng intakt Stad géing stoen. D'wonnert mech wierklech grouss. Ass awer cool iergendwéi. Dest dat ganz éierlech wat esou un de Fallout 3 war wierklech epesch ganz éierlech. Do kann kann een ka jidderee soen wat e wëll, dat Spill dat war epesch. De Problem wat mech einfach nëmme genervt huet war dass dat ganz déi ganzen Zäit esou. Donkel war, wësst der, also eng Apokalypse heescht net onbedéngt, dass alles däischter ass an traureg an öööh. Well ech mengen, hei ass jo awer och elo öd Land, mee et ass awer flott Wieder, also et ass Sonn, da fillt ee sech awer net ëmmer esou bedréckt, gell. An dann nach déi Metroen déi ganzen Zäit, gell, dat dat huet mech, also dat huet mech därmoosse fäerdeg gemaach, muss ech ganz éierlech soen. Wat hu mer hei? Gunrunners?

Ech wollt mer awer eventuell déi Kampfschrotflinte do kafen. Wou ass se? Combat Shotgun. Do, do feelen mer awer Persounen. Dat heescht, mir mussen mol e bëssen hei verklappen. Dat do verkafe mer. Oh, d'Zäit huet si aus dem Deckel. Wëlls mech verarschen? Oh Mann. Ja dann verlassen am Mann ja Mann oh Mann oh Mann oh Mann Ich bin bereit Ok ähm Nee wëss der wat mir kafen emol keng Waff mir mir maachen mir bleiw mir bleiwen esou wéi mer et gesot hunn. Jo natierlech ass elo scho rem eng Folg eriwwer, dat hat mech och rem gënnt gewonnert. An an der nächster Folg maa mer ons dann wierklech eeschthaft a vertraut nach so wierklech wourecht a Richtung Strip. Putain mir si wierklech bei 22 Minutten scho rem ukomm gell? Dat ass esou wéi hä? Op jidde Fall bis den Samsden dann. Samsde gesi mer ons rem hei. Schalt wann ech giff dann. Et wäert sécher flott ginn hei, wann ech meng Versprieche sécher anhalen, an dat mengen ech ganz eescht. Bis de Samsden, tschau! Lo eeschthaft gell, dat gëtt wierklech mega cool. Tschüss!